Халкының талантлы уллары аның йөзен билгели. Гомерен халкыбызның тарихын, әдәбиятын, нәкыш сәнгатен өйрәнүгә багышлаган әдәбият галиме, нәкышче, Рәссам, гарәби каллиграфия сәнгатен тергезеп, яңартып җибәрүче каллиграфист, хәттат, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, мөгаллим Нәҗип Нәккаш үзебездә кунакта. Нәҗип абый, әссәламегаләйкем, хуш килдегез! Вәгаләйкемәссәлам!
Сезне.
Һәрвакыт күрүебезгә бик шат. Әле август аенда гына күрешеп, сезнең юбилей уңаеннан китап чыга дип сөйләшеп калган идек. Ниһаять, ул китап ны киштәләрдә күреп булаимы? Әйе, әле яңадан гына табадан төшкән дип әйтергә мөмкин. Октябрь ахырында гына чыкты. Сездә булгач бит ул үзенчәлекле була. Менә алдында инде сезнең туграгыз, монда бөтенләй бер аңлашыла, әйеме? Очып баручы күгәрчен. Әйе. Һәм менә бу әйттергәч. Аның тагы бер тышлыгы пәйда була, шулай бит? Әйе, монсы инде традициягә ихтирам билгесе, гарәби язу белән башкарылган. Нәрсәне аңлата?
Шул ук сүзләр гарәп язуы белән генә язылган, Нәҗип Нәккаш, һәм уртада Машалла, Аллаһ теләгән нәрсә. Сүбханаллаһ.
Матур яңгырый, әйе. Әлеге ошбу китапта нәрсәләр тупланган? Нәрсәләр белән таныша ала әлеге китапны үзенә алучы кеше? Бу альбомда минем бер 30 елдан артык башкарылган иҗат эшләре, гарәби каллиграфия буенча башкарылган эшләр. Ул биш бүлектән тора. Беренче бүлек, Тукай, Тукайның шигырьләре белән башкарылган шамаилләр, Тукайның кайбер шигырьле юллары аның Коръән хәдисләр белән авазлаш, монда Коръән һәм хәдисләр дә кереп киткән. Икенче бүлек татар шагыйрьләренең Кол Галидән башлап Муса Җәлилгә кадәр булган шагыйрьләрнең хикмәтле шигырь юллары белән шулай ук шамаилләр. Монда безнең Тарих та, әдәбият та, мәдәният та, бөтенесе дә чагыла менә бу, чөнки монда иң теге күренекле, күзгә ташлана торган текстлар сайланып алынды. Менә бит, замана бизәге, монсы сезнең юллар ахыраймы? Ә юк, Нәҗибә Сафиныкы дигән. Теләсә кайсы заманның бизәге булган кеше бизи ала замананы. Кешенең изге эше. Саның, җаның үзеңдә, Иман нуры йөзеңдә, Бизәк синең, сүзең дә, Заманага үзең дә. Нәҗип абый, ә менә бу китап гомумән ничек уйлыйсыз, ничек барлыкка килде ул? Кем этәргеч, нәрсә этәргеч булды дигәндәй? Әле мин сөйләп бетермәдем. Уйлар биләп алды икән сезне шул китапны чыгарга. Монда безнең татар милләтенең бөек шәхесләре сериясе бар. Беренче тапкыр бу чыга. Моннан уннан артык Монда Шамаил плакат дип атала. Монда безнең Каюм Насыйридан башлап, Шиһабетдин Мәрҗәниләрдән башлап, бусы җәлле кадәр булган безнең бөек шәхесләрнең тугралары һәм алар турында әйткән сүзләр яки аларның үзләренең хикмәтле афористик сүзләре. Менә бит шуларның берсе.
Өч наданга алмашынмас бер язу белгән кеше. Мәгърифәт эстәр, иренмәс һич кеше булган кеше. Ә менә бүгенге әле кеше өчен бүгенге безнең зыялылар өчен кызыклы бүлек, монысы инде тугралар. Монда безнең шагыйрьләрнең, язучыларның тугралары, журналистларның, монда дәүләт эшлеклеләренең, рәссамнарның Туграулары һәм ахырда берничә гаилә туграсы да. Менә инде монда хәзерге әле исән булган кешеләрем дә булар инде, инде мәрхүм булган кешеләрем дә, чөнки инде мин 30 елдан артык гаҗә иттем бу туграларны. Менә шундый тугралар тупланган.
Һәм... Татар бәхете өчен мин җан атармын, татар бит мин, үзем дә чын татармын. Әйе, Тукай.
Менә сез шул татар өчен җан атучы буларак шул китапны чыгарырга уйладыгыз менә, уйладыгыз менә. Ни өчен, ничек барлыкка килде? Татар
милләт өчен чыгарылды һәм нәкъ бик гади эшләнде бу китап. Нәкъ саф татар телендә бөтен аз төшермәләр. Чөнки бу гарәп язуында булганлыктан, моны һәркем әле аңлый, укый алмый. Гадәттә шушы гарәп язуын үзләштергәннәр. Мәчет-мәдрәсәләр тәмамлаганнар һәм өлкән яшьтә булсалар да, төрле безнең мәчет каршындагы курсларда укыган кешеләр укый ала. Ләкин менә аңлашылсын өчен, монда аст төшермәләр дә инде татарча аларның текстлары язылды. Шуңа күрә бу, минемчә, менә хәзер гарәп язуын өйрәнүчеләр өчен бер үзенчә бер өйрәнү әсбабы да булып торырга мөмкин. Чөнки монда гадидән башлап өйрәнеләсең, чиста гарәп теле түгел, ә гарәп язуы татар теле аша бара монда. Шуңа күрә менә хәзерге мәдрәсәдәге яшьләр өчен дә һәм мәктәп безнең әле татар гимназияләре бит, аларда шулай ук гарәп язуы өйрәтелә. Алар өчен дә бер үзенчә уку әсбабы булыр дип уйлыйм мин. Бу да бер горурлык, чынлап та күп мәктәпләрдә хәзер гарәп дәресе бирелә. Утыз еллык эш нәтиҗәсе дидегез монда тупланган әсәрләрдә, шулай бит? Әйе, сайланып алынган әйберләр. Монда тагын әле керә алмыйча калган әсәрләр, эшләр бармы сезнең? Бар, әлбәттә. Менә мин бит инде соңгы елларда мәчетләрнең бизәлеше өчен эскизлар ясадым. Һәм шактый мәчетләр аякка басты. Менә соңгысы Габдерәхим Утыз Имән исемендәге Алтан мәчете, бу Имәнлек урамында аякка баскан. Баштан аяк ул минем эскизлар буенча бизәлде. Һәм башка мәчетләр бар. Һәм моннан тыш тагын минем әле бизәнү әйберләре, ювелирлык әйберләр эшләгән мөселманча, гарәпчә язулар белән күп эшләнмәләр бар. Һәм тагын кабер ташлары. Мин үземчә хәзер мөселманча Казан ханлыгы чорына стилендә хәбәр тышкарында эшлим һәм болар менә әле күп берсе инде бөтен безнең теге безнең телевидение аша халыкка мәгълүм булды Рафаил Ильясовка эшләгән хәбәр ташы. Менә болар инде киләчәктә аерым бер альбом булып чыгар дип өметләнәм. Алар да халыкка бик кирәк. Менә бу китап искиткеч китап. Ул гыйлем дә өсти, күзне дә иркәли, җанга да дава, шифа булып бара, чөнки ул һәр яктан да тулы. Ә сезнең эшләрегезне китаптан тыш тагын кайларда күреп була? Э, китаптан тыш э, минем э, төрле журналларда чыгып килә әйберләр. Аннары минем мәле менә моннан тыш тагын аерым шамайлар менә шушындый буклет рәвешендә дә чыгара тиеш китап нәшриятында. Гомумән китап нәшрияты миңа нык игътибар итте, мин аларга бик зур рәхмәтемне белдерәм. Татар милләте өчен менә безнең Үзебезнең әдәби ят, үзебезнең тарих менә шушы визуаль күренекле гәүдәләнешле рәвештә халыкка килеп җитә. Бунда инде озаклап укып торырга кирәк түгел, бер текст, бер шамаил аркылы тарихның бер өлеше ачыла. Ә күргәзмәләргә килгәндә? Күргәзмәләр бара.
Менә быел минем өчен бик уңышлы ел булды. Бөгелмәдән, э, республиканың көнчыгышыннан башладык без. Аннары э, менә алты айга якын минем Казан Кремлендә, Хәзинә галереясендә күргәзмәм булды. Үзегез беләсез, э, Кремльдә халык күп йөри, туристлар күп йөри, искиткеч күп халык карады. Һәм менә әле, әле үткән атнаны гына, үткән атнаның башында гына э, без э, Чүпрәле районы Түбән Чакы авылында бу э, Хадият Насыйның туган авылы, Рафаил Ильясовның туган авылы һәм атаклы э, эшмәкәрләр э, Шиһабетдиновларның туган авылы. Шушында мәктәптә зур күргәзмә ачтык, семинар, конференция үткәрелде. Менә бу күргәзмә дәвам итә әле. Һәм Әфәрин. инде башка районнар да минем күргәзмәне сорап тора. Шулай ук чит Әфәрин. төбәкләрдә дә сез бик мәртәбәле шәхес. Әлхәмдулилла, әйе, Үзебезнең әйе. татар милләте өчен җанып, көеп яшәвегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт Нәҗип абый, чакыруыгызга. Тормышта